baba kalito baba njoli munhu wani akangwara kumberengwa kuti ta oh, guys ndirimbokuvhunzaiwo kuti ndambokuvhunzai especially imimi vana sisi vangu hanzvadzi dzangu vana vekuzimbabwe ko ukapedza chikoro ukaenda zvako ukanotsvaga basa especially imimi hazvanzi dzangu vana sisi kungopedza chikoro kana kuda washaya wakubasa wagraduate kaita no graduate wagumira form 4 kana any class yawagumira iyoyo wonanga kunotsvaga basa wotsvaga basa wozoroorwa kana uchiroorwa unoona uchitozvishandira akakuudzai kuti basa rinotsvagwa wamitiswa warambiwa ndiani hauwa vafana vafana havana kumira zvakanaka vanzi vamakadzi hauwa vafana makaudzwa nani kuti unotanga wamitiswa wozonotsvaga basa hmm? kana mapedza kudaro pamuromo pamuromo ini ndakadani masingle mother masingle umwe kutozvidaidza kuti masingle mother ungati zvinodadisa masingle mother mother of two mother of one mother of three and mother of boys mother of ladies why mother of girls hazvidadisi kunyanisa mazimbabwenzi vamwe vacho izvi mvana zhinji dzatinotoona makangomitiswa mukasiyiwa maakuvhura zvezvibza pafacebook kushama kudai kupfigubva nemapendi nakadai supabani makaudzwa naniko kuti unofanira kutanga wamitiswa urambe woenda kunotsvaga basa makauzviudzwa nani social media haina kumbosangira muzimbabwe haa haina tombotangira muzimbabwe vakatotangira social media havana kutombouya vakapfeka mapendi paplatform pa yesocial media facebook havana vakatongoita zvinhu zvavo vachiita vachiita now there's lot of people who are rich vasina kumboshama pamberi penyu kuti mvana dzemuzimbabwe vamwe vakukukokudzire chembere nechembere dzakudzidzira kukoira dzichida iso zviuno vana vakwanzi vana bishop vamwe vanozviti vana bishop chembere chembere vamwe vari kungobisa matumbu panze chembere dzoga dzoga chembere dzaunyana dzaunyana vanhu vakuita vakwasha hamusvodi imwe motinyadzisa munotinyadzisa munotinyadzisa respect your body respect i body yenyu wabva ipapo munhu wacho unoona uchiti uchi mwari makanaka mwari uchishama pasocial media unoziva kuti social media you open your body kumunhu ari kuamerica ari kupi ari kupi asingatombokuzivi kuti unogara pausina mbani asi unozobvawo pamwe wacho wakunamata mwari makanaka nomwari haadi svina haadi svina dzakaita so respectai body dzenyu rgai kungoshama kungoshama nepasocial media you know kuti facebook inoonekwa nabhoti vako sekuru vako mbuya vako tete vako mainini vako munin'ina wako mwana wako maposta ese amuchera kuti achanunga nevana venyu nevakwasha venyu nevazukuru nezvizukuru mabvi zvichazviona zvinhu zvitema vana brenda fasi izvozvo tikatara vhidhiyo unotoona kuti brenda fasi aida isu hapana kana vhidhiyo ratinomboona kuti akanga akashama but akatofa dara tichiri kungoona mavhidhiyo ake iwe unofunga kuti vhidhiyo rako richienda ku muchazosvika nguva yekuzotevera muchidzima muchidzima no no no no no respect respect inodiwa kuzvirespecta iwewe kutanga unofanira kuzvirespecta kana wapedza kuzvirespecta then vanhu vokutavuya kukurespecta kuzvidzora hapana kana kudini kune chimwe chimwe chakanzi kwaimayani kwaimayani mayani amene uchinzi mayani chiovhura makumbo chidai so makumbo unoende chero ukatari nefesi haana kana kunaka ukatari nechiri kuvhurwa makumbo hazvisi kana romantic hazvitambonaka zvinombodi zvinongori munhu angoita sokuti chichi sinhanga rimwe rakakurira pachiuru hachina kana shepi bhodhi haina kana shepi hachina kana chinhu chongori chimunhu changodini changoita sechisaga chichivhura makumbo chidai chichiwisa mapendi nomoyo is it okay zvakamboitikepi zvinhu zvakadaro so no no no no hakuna kumboitika zvinhu zvakadai so apo unoiti masingle mother masingle mother hazvisizvo izvi zvinoitwa kune lot of single mothers vamwe vedu vamwe vamwe vatakatoroora vakadzikama vane hunhu handina kuti muite zvandinoda asi ndiri kuti zamai kuita zveunhu umwe unondo wataura kuti ne hama dzangu dzotoziva kuti kune hure remufamily zvinoda disa here izvozvo kuti hure remufamily the word hure hure remufamily now ike ndikakudaidzai kuti hure remufamily yokwenya unotsamwa asi unotozviti pasocha nditori hure rekwedu ini vanotondiza ndiri hure pakudiiko unowaneiko pazvinokupei unowanei pazviri no dzika dzika mai vana sisi vana sisi special vana sisi vekuzimbabwe zvinhu zvamava kuita ah no no tine vanhu ndinogona kukuverengerai vanhu vakatamba tamba pasocial media for a long time ndogona kukuverengerai vandiri kuziva nanhasi nyange vakaita mascandal avo nyange vakadii havasati vamboya vakashama pasocial media let me see unoona vana regina ndotaura ndoziva vana regina Eh, vana mai Lokadia touya vana vana mai titi ivo vaya nana nana madam boss ivo vaya vanhu ivo vaya tine vanhu vakawandisa vana tete masivanda vaya eh ndiani umwe wandingataura wandinoziva ndotaura vanhu vandinoziva eh, vandinoziva inini i think pane vanhu vakati wandii vandotoziva handinga handichanyatsoziva asi vakatowanda vandototi tosvika ndotoona hmm. avakawandisa tikaenda chero kunana kunana tiktok kunana blackberry vaya vanozvitambira vakapfeka ariyo chechizvitambira hake mm. nouya wakanzisungura chichisungura chichi uya anozvitambira zvawachitamba zvavo chichibhasikoro kwete imi makungouya muri kutsvaga mafollowa muchishama musina kana kutomboita beautiful hamusi beautiful mani you are not even beautiful even two percent you don't have even two percent of beautifulness you are just like stone radonha mudenga kana kuti hatitozivi kuti ngakuti chii but you just open your leg pamberi pavanhu nechimwe chakazviti magumbo chichi chimwe chakazviti magumbo chototanga chivhura makumbo chidya pizza no no no it's no sense respect your body ah, no man vamwe vanhu mogona kungozviona sokuti e chichichi ende vanhu vose veo vari kushama ivo hapana kana munhu amboti amboti taona kuti akufamba ah, nemota pasocial media akufambawo ah, nemota kuti hapana vari kungoshama asi vakanga vachipfeka vachidi vari kufamba nedzimota vakuvaka misha vakuvaka dzimba ndatenda hangu ini baba kali baba njoli munhu wani akangwara kumberengwa kuti ta hapana zvamunondiita hapana muchangosara makadaro vafuti kanai ndosaka chikuti ndakangwara kudarika vanhu vese kumberengwa ndoinda ini